Ýady öçürmek mümkin bolsa, geçmişde käbir wakalaryň galdyran yzlaryny ýadyňyzdan çykarmak islärsiňizmi? Ýa-da tersine, käbir zatlaryny ýatdan çykarmazlyk? We ýatdan çykarylan ýatlamalary ýatlap bilmek nähilek bolardy? Kaliforniýa uniwersitetiniň San-Diego lukmançylyk mekdebiniň newrologiýa gözegçileri syçanlaryň ýadyny düýbünden ýok edensoň dikeltmegi başardylar. Nature žurnalynda çap edilen gözlegleriň netijesi ilkinjidigini belleýär. Hünärmenler ilkinji gezek, öýjükleri sinapslar bilen beýnimizdäki nerw öýjükleriň arasyndaky baglanyşygy höweslendirip, pozonyýadan dikeltdiler. Nerw öýjüklerinde ulanylýan optiki gyjyndyrma ýagdaýa baglylykda nerw öýjüklerin arasyndaky baglanyşygy güýçlendirýär ýa-da gowşadýar. Şeýlelik bilen, neýroylmy işgärleriň syçanlarda döreden ýady doly ýok edilenden soň dikeldilip bilner. Gözegçiler genetiki taýdan döredilen syçanlaryň beýnisindäki ýagtylygy duýgur bolmak üçin optiki höweslendirilenden soň, şol bir wagtyň özünde haýwanlaryň aýaklaryna elektrik togunyň urmagyny amala aşyrdylar. Wagtyň geçmegi bilen syçanlar optik nerw stimullaryny agyry bilen baglanyşdyrmagy öwrendiler. we nerw öýjükleri gyjyndyrylan badyna awtomatik usulda gorkyny we howlukmaç hereketler görkezip başladylar. Geçirilen derňewler optiki stimurlenen nerw öýjükleriniň baglanyşyklarynyň güýçlenýändigini görkezýän himiki üýtgeşmeleri görkezýärdi. Gözlegiň indiki tapgyrynda hünärmenler şol bir nerw öýjügine optiki signallary ýygy-ýygydan iberip ýadyny pozýarlar. Bu ýerdäki maksat syçanlaryň nerw gyjyndyrmalary bilen özlerini alyp barşyny ýatdan çykartmakdy. Netijede, gyjyndyrdy bilen baglanyşykly we agyry sebäpli syçanlaryň ýady öçürildi. Gözlegiň iň täsirli tarapy ýitirilen ýadyň dikeldilmegi bolup biler. Gözlegçiler şol bir nerw öýjüklerini ýady abatlamak üçin optik signallar bilen ýygy-ýygydan höweslendirilende, Ýitirilen ýadyň gaýtadan dikeldilendigini gördüler. Syçanlar gyjyndyrmanyň asyl signal güýjüni duýşunda, ozal döreden adaty gorky häsiýetini görkezip başladylar. Bu amalda syçanlaryň aýagyna elektrik togunyň urulmandygy aýdylýar. Beýnimizdäki sinaps sebitlerinde ulanylýan pes we ýokary ýygylykly gyjyndyryjylar nerw öýjükleriniň arasyndaky baglanyşygy gowşatdy ýa-da berkitdi. Syçanlaryň ilki gorkmagyna, soň bolsa gorkmazlygyna sebäp boldy. Bu gözlegiň netijelerini kliniki tejribede nädip ulanyp bolar? Alsgeýmer keseliniň üstünde güýçli işleýän gözleg topary şeýle hassalaryň beýnisinde ýygnaýan belok görnüşi bolan beta-amiloid peptid biohimiki maddanyň pes ýygylykly optiki simulýatorlar ýaly newrobaglanyşyklaryny gowşaýandygyny we ýadyň ýitmegine sebäp bolýandygyny mälim etdi. Nerw baglanyşyklaryny gowşadýan prosesi tersine almagy başaran gözlegçiler bu usul bilen Alsgeýmer hassalarynda beta-amiloid peptid täsirine garşy durup biljekdigini nygtaýarlar. Dünýäde otuz milliondan gowrak Alsgeýmer hassasynyň bardygy çak edilýär. Neýroylmy işgärleriň ýatdan çykarmak we demans ýaly käbir keselleri bejermek üçin geçiren barlaglary her gün täze umyt döretýär.